Ite yvy gotyo. Pahón oho derechoite yvyty gotyo. Katu ko'ág̃a oguata asýma. Ikane'õitéma kuarahy akuguýpe. Ipynandi rupi oñekytĩ ha oñehungapa ha oñepyrũma hetyma kangypa. Opytu'usemo'ã. Katu ndaikatuvéima. Mba'éiko ko ojevýma va'erã kuarahy oike mboyve. Kuarahy niko noha'arõi avavépe ha oike oikeve ohóvo pe amo ararapópe. Aaiaiái, he'i, ajavy nipora'e, ajumombyryetereíma nipora'e. Mba'éiko oikóta chehegui che pyharéramo? Ojesareko yvyty ha kuarahy rehe, imombyry gueteri hembipotágui ha kuarahy hi'ãguĩmbaitéma ararapógui. Pahón oguata ha oguata. Añetehápe oguata asypaitéma. Katu upéicharamo jepe oguata pya'everei ohóvo. Ojopypaite ikatuha peve. Katu imombyry gueteri upe tendágui. Odiparañepyrũma katu, oñepyrũ, odiparañepyrũma katu. oje'aomombo, ojevotamombo, oñemba'yrumombo ha ojegorramombo. Ipala añoite upe ohejáva. Mba'épa ajapóta ko'ág̃a? he'i jey jey. Ahamombyryetereíma nipo ra'e ha asẽ vyroitépe. Pévango nag̃uahẽmo'ãi kuarahy oike mboyve. Péina ko hembikyhyje ou omokangypa ichupe. Pahón oñanive ohóvo. Ikasõmbuku ojapa hese hy'aihykue rupi ha ijuru katu ikambarei. Ipyti'a hyapu errerotatakuáicha. Ikorasõ ombyepoti martílloicha ha hetyma nome'ẽvéima. Hetymamimi ndaha'evéimavaicha hetyma. Itarovaitépa ko mitãpa Jon ohechakuaávo ikatuha omano! Okyhyjéramo jepe omanóramo g̃uarã ndaikatúi opytávo. Aiko hetaitéma rire aiko hague rupi apytáramo, chevyrohámante oje'éne cherehe, he'i. Ha oñanive ohóvo ha ohokuévo umi Imbykyveha rupi ohendu umi vasquírpe omonéike ha osapukáiramo ichupe, ha oñandu isapukaikuéra okorasõ pokoha ichupe. Upéichape oñemono'õ ikatumíva ha odiparave ohóvo. Kuarahy oike potaitéma ha itatatinamba rupi ñemo'ãnteko tuichavéva. Ha pytãvéva tuguýicha. Ko'ág̃a ae katu oike potaitéma. Kuarahy ikarapepaitéma. Péro ha'e ohupyty potaitéma hembipota. Pahón ohechahecháma tapichakuéra pe sérrope ohenoijoáramo ichupe oku'epya'eve hag̃ua. Ohecháma avei yvýpe upe górro aguara pirekueguigua ha viru hi'ári, ha upe omandapávape oguapýramo yvýpe. ojepytujokóramo ha Pahom imandu'a iképe ohecha va'ekue rehe, heta niko ko yvy, he'i, Katu che rejáta puku Tupã aiko ipype, añandu nacherembirekovéima, ndacherogayguavéima, máramo naguahẽmo'ãi ahahápe. Pahom ojesareko kuarahy rehe. ojopokómava ko'ág̃a yvy ndive, a la mitã mokañy upe kuarahy, kuimba'e poriahu mboriahukuemi ijyvy rayhuetéva imbaretekue hembymíva ichupe rupive ojepytaso, ombojayvyjayvy upe hete jahechápa omuña vai vai, ténge téngepe omuña ohóvo ichupe hetymamimi anítei oñakãtiparo. Ha ha'ete pe og̃uahẽ og̃uahẽvo yvytýpe upeichaháguinte iñypytũmbaite, omaña yvate gotyo, oikéma katu kuarahy. Upévo osapukái. Ha mba'apópa reiete? Asẽ jagua mba'apópe, ipahápe vyropaite, he'i. Ha opytamo'ãitévo Opytamo'ãitévo ohendu osapukáiramo umi Bashkir ha imandu'a, upe oĩha guive kuarahy oike tamaha, katu umi kuimba'e itaty ru'ã guive ohecha gueteri kuarahy. Oñemopytuhẽ mbarete porã ha oveverei ohóvo yvyty apére. Ohupyty upe hu'ã ha ohecha pe górro. Ijypyetépe oguapy upe omandapáva, opuka ha ojehyejoko. Pajón imandu'a pyahuete jey ikepeguare rehe ha oñemoĩ hasẽ. Hetyma kangypa reíma. Upévo ho'a henondévo ha ohupytývo korapy akã, opoko upe akã rehegua rehe. Hípane ra'e! Ho che la'y! Kuimba'ete nipo ra'e nde, he'i upe omandapáva. Nde yvy heta ha rehepytávo hajépa. Pajón rembiguái yvy tuicha og̃uahẽ oñanihápe ha oñeha'ã omopu'ã hi'urúpe, katu ohecha ichupe ijuru huguýpa ha hesa jere ramo. Pajón anga okali'u, omanoite so'o ryrýi. Umi Bashkir oñekumbopu gua'u ohechaukaháramo oñembyasyha gua'u tembijokuái ojapyhy upe pála ha oyvyjo'o pahón kuararã. Yvykua ijami porã haguãmente oyvyjo'o ha upépe oñotỹ ichupe. Mokõi métro yvy, iñakã guive ipy peve. Upéva mínte nipo ra'e oikotevẽ ra'e. Upéva mínte nipo oikotevẽ ra'e.